chapter iyoyo ndakaishare namukuru nhasi ndikuda kuishare zvakare tiriese chapter iyoyo tikasainzwisisa inoti affecta from the world tichipinda mukingdom tiri tese mark chapter 2 to verse 22 mark chapter 2 verse 22 ndichaverenga rechirungu

Hakuna munhu unodira waini itsva muhombodo tsaro, nokuti waini inoparusa hombodo. Waini nehombodo zvikafa, asi waini asi waini itsva inodirwa muhombodo itsva. Haleluya!
Yes. hombodo ilanguage inotaurwa mumaundarwen titese kana taa kumuchindawo vanoti mbudu kana taa kuchizezuru toti homwe funzana asi haizi homwe kutaura yekuti hombodo iboto hallo iboto jesu ari kuti hakuna wine itsva hallo yes.
inoiswa mu old bottle the moment yekuti unotora wine itsva woisa mu old bottle problem iripo iwani bottle rei rinopfabuka iri wine yese yorasika right ndiri kuti ndiri kudzoka panyaya if you want to put new things in your mind mind ndombodedi ndobhodoro yes.
kana uchida kuisa new things dzemukingdom unofanira kuita get rid of the dzekuworld hallo so you need to unofanira kuburitsa information yemuworld to allow the information yemukingdom titezera yes. chii chinonzi confusion chii chinokonzesa confusion confusion its a mixture of information inooposa each other nanzuka yes hallo ana mike inonzi confusion zvikureva kuti wawana information iri kuenda iri kuenda nekuku ndokubva wazoona kuti imwe information iri kuenda nekupi uku information dzese dzodzo dziri tubva dzasangana mumind imwe chete tiri tese
so if you don't get rid of the old then you allow the new to get in if you take the old ikaramba iriko the old wotora futi the new unopedzera un confusion hallo yes.
kana uchibuda muweldi handitika siya information yekuweldi hallo yes.
wotora the new information yemukingdom woichengetedza haufi ukaita confusion hey. hallo Amen. the moment yekuti unosanganisa this and this haumuve unoramba uri panzvimbo wani sunzanaka Yes.
All right. They can tell, tell in terms of ministry church tsano ndinzwisisei tsano vanogona kunge vari the pioneer of the church tunzwanana but the moment yavanomixa the old and the new vanoramba vari panzvimbo one tiri tese kwouya someone a new member achangosvika nobva angosvika ndokuburitsa the old nobva alawa the new kuti dziite anofamba kupfuura tsana funzwanana right saka zvazviri kuita manje ndezvekudai pane chapter inotaurwa napaul pana philippians chapter 3 verse 13 philippians chapter 3 verse 13 paul anoti i count not myself to have apprehended but this one thing i do forgetting things that are behind and reaching forth unto those things which are before Hello? Yes, Rika, masvika. Philippians 13, 3:18. hama dzangu Eh, ini han- handiti ndatochibata yes, asi ndinoita chinhu chimwe yes.
ndinokanganwa zviri shure Uh, ndichinanavira kune zviri mberi yes.
ndinoshingairira Mm. kunharidzano Yes. kuti ndipiwe mubayiro wokudana kwamwari kunobva kudenga muna kristu jesu Good. Paul ari kuti kune zvinhu zviri kumashure kwangu hallo yes.
yandiri kuti ndo the information of the world hallo yes.
yaaiita before atendeuka yes. Eh. ndo zvaari kuti izvi zvinhu izvi ndazvikanganwa izvi meaning kuti aita get rid of the old ndokubva ati ndiri kunanavira kune zvinhu zviri kumberi inove yatiri kuti kingdom meaning kuti aalawa the old to move out then allow the new information of the kingdom to move in titezera amen yes.
philippians chapter 2 from verse 2 to verse 11 pane kii yakaitwa najesu yakaita kuti akwanise kuprosper pamisheni yake yekuti akwanise kuenda pakalvari hallo bible rinoti rikanditangire pavhesi 5 handiti ndiringirewo vhesi 5 ivai nomwoyo uyo wakanga uri muna kristu jesu yes, eh. iye kunyange akanga akafanana namwari yes.
haana kuti kuenzana namwari ndechinhu chinofanirwa kubatisiswa yes.
asi wakazviita usina maturo akazvitorera chimiro chomuranda akaitwa nomufananidzo womunhu Aka- akati awanikwa nomufananidzo womunhu akazvininipisa akateerera kusvikira parufu irwo rufu rwomuchinjikwa Yes. saka mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose Yes. kuti muzita rajesu mabvi ose afugame Mhm. ezviri kudenga nezviri panyika mhm. nezviri pasi penyika right nechirungu riri kuti let this mind be in you which was also in christ yes mind yadzo let this mind be in you sezvayakanga iri muna kristu jesu aita mission yekuuya pano panyika hallo bhaibheri riri kuti he was god akanga akaenzana namwari tirikunzwanana mukaverenga john chapter 1 verse 1 john chapter 1 verse 1 inokuratidzai kuti jesus was equal to god and he was god tirikunzwanana yes.
but bible riri kuti the moment yaauya kuzofulfila his mission pano panyika haana kutora the old yekuva equal to god but akatora the new nobva azviita muranda instead yekuti ave pasame level with god akazviburitsa umwari hwake hwese haana kufanana newe nekuti hauzi kuranda uri mwana wamwari tikunzwanana but iye akafananidzwa nemuranda tikutesera akazvikurura the information yaakanga ainayo yeumwari ndokubva apfeka the information yeuranda meaning kuti akaallowa the old to come out and the new to come in tunzika here amen kana muchindidzwa ndinotenda right saka nyaya iripo manje ndeyekudai rega ndiuye kunyaya dzekunamata mwari kana kuti kunyaya dzechinhu chinonzi chechi titese tiri kubuilda church hallo yes. tiri kubuilda church patiri kubuilda church munhu mumwe chete nemumwe chete ane the old mind yaakanga anayo pamusoro pezechechi tiri tese yes. vamwe vakabva kuchipostori vamwe vakabva kumapendekesals vamwe vakabva kuziyoni tiri tese pane chapter inondinakidza acts chapter 4 verse 32 yakanzi pavakaungana vatendi vakanga vaine kufunga kumwe chete Mhm. nepfungwa dzimwe chete hapana munhu aiita chinhu nenharo asi vakati zvavanazvo ndezvavo vese haleluya iyoyo inonzi unity unity of mind hallo kana kuti oneness of mind Kana takutaura nenyaya yokushumira Mwari, oneness of mind inongouya bedzi kana tichinge tabvisa the old information yekwatabva takuisa the new information yekwatakuenda. Hallo, ndiri kuti inini havasi vose paunobuilda church havasi vese vaunowana vanonzi havasati vazvibarwa patsva tonzwanana mukanzwa pasta pavaitaura munomu vanoti pane vari kuda vasati vamboita here inonzi confession salvation prayer kozoti kune mumwe ari ranga kungotransfera ari kuti inini yanguka salvation prayer ndanzwa nekuita katoke chi 15 saka this time ini nyaya iripo ndeyekuti ndikuda kuti ndingo transfer from this church to from that church yandange ndiri to another church haleluya amen munhu iyeye kuti zvifambe nometa kuti wabva mupendecostal sect uchiuya mupendecostal sect nyaya iripo ndeyekuti unofanira kuti usiye the old mind then you allow the new to move on hallo waratirika ndesho inini vazhinji munoziva kuti ndakabva ndine postori background hallo ndine postori even though pasina one kana chinhu one chandiri kushandisa chepostori background nokuda kwokuti ndakaalawa the old kuti zvibude ndobva ndabvumira the new kuti zviende mberi hallo waratirika ndesho royal family International Church. Church. Hello?
Yes.
Word rinosungirira nderiri. Ritese? Yes. Rakanzi international. Madays andakasvika panapa, pastor vaiparidza nyaya dzekuti ngatikwanise kugamuchira vaenzi. Hello? Yes.
Meaning kuti ukaramba ukabatira pa old system ye background yangu kwandakabva hallo yes.
inotaura kuti hatidana dread kuchechi n'anga hallo yes.
mwari vakazokudana one day kuti mangwana ndikuda kuenda unoparidza kujamaica Hello? Yes, ma'am.
Unoramba.
Boss arikutanga kutambira pa airport pacho ipapo ndi dread. President wacho anenge ari German. Imi muri kundinzwa here? Yes.
Ndiri kuti the old mind inotaura kuti dread in'anga. inokuafekta zvauri kudanana mwari kuti uite mukingdom yamwari
hallo orit rikandidai so ndaverenga bhaibheri reshona nerechirungu titese ndaverenga bhaibheri rechi reshona nerechirungu ukada kunzwa background kwangu kwandakabva inini ukada kuverenga bhaibheri rechirungu unonzwa musatanist tiritese mwari obva wakutuma unoda kuti uende paamerica apa unoparidza weji rangu ndati weji international church hallo yes. mwari jesu vachitaura inoti the greatest commandment vanoti ndinoda kuti muende kumarudzi ose hallo ndakudzokorudza ndinoti muende kumarudzi ose muende muvaparidzire ivhangeri marudzi ei yes. right inini background yangu kutaura kuti ukaverenga rechirungu wamusatanist titese yes. but mwari vari kundidana kuti ndiende ndoparidzira kuamerica hallo ndikasaburitsa the old ndoalawa the new direction yandiri kupiwa namwari it means handikwanise kufulfilla purpose yamwari Hello? Amen. Hello? Amen. Pastor vakaparidza mumwe ndisvika pana vakati mini skirt not mini skirt not mini skirt

yekuamerica totese saka the moment yekuti uri muzimbabwe wobva waona minisket apa ari kuamerica haaoneri minisket totese eh. anoti amai akatsigawa dai zvairesu munyika medu zvinhu zvaifamba totese the moment yaunenge uine the old mind ikutaura kuti padhowa pano minisket apa it means ukatumwa kuenda kuamerica idisaster tirisese hallo ichi so the thing chatinofanira kuti tiite mukurarama kwedu let's get rid of the old to allow the hallo inzwai munzwa
operation yamwari yakaitira chinhu one inodetermina pamunhu nemunhu nemunhu nemunhu nemunhu tikunzwanana togona kunge tiri musame church but do you know kuti mwari anogona kutidana zvakasiyana hallo vagona kudana zvakati umwe anogona kudanwa to be a pastor opani kana kuti wokuhopley ngandipe kuhopley wokuhopley handiti mm. mumwe anogona kutumwa kuita pastor kujamaica ngatitii chitsuro junior ndo pastor ukuopi hallo
marufu junior ndo pastor ukupi hallo
pastor vepahopley ava vakasaburitsa the mind old mind vanokondema kudanwa kwa kwamarufu tunzwanana bhozi yani vachiti ivo marufu ivo vanodanwa kuti wava wan'anga kuti pinde muchechimano hallo saka ndikuti inini mwari kana vachidana vanhu vanovadana nenzira dzakadii dzakasiyana siyana tinofanira kuti tikwanise kugamuchira kudanwa kuvanhu vakadi vakasiyana siyana but kugamuchira kudanwa kuvanhu vakasiyana hunge tabvisa the old tapinza the new ndinofarira vatendi vepabheriya tumvanana bhaibheri ukaenda richitaura rinoti they were more noble than those at thessalonica tumvanana kana ichinzi more noble zvinoreva kuti vaibatirira pachinhu chavanhu hallo vaibatirira pachinhu chavaita the moment yavari kubatirira pachinhu chavanzwa vaiti kana vachinge vaenda kumba vaienda vonosecha mascriptures kuti zvanga zvichiparidzwa ndizvo here hallo vaienda vonosecha mai by searching mascriptures vari kugadzira hwaro hwekuti kana shoko richinge rakupinda vanokwanisa kurinzwisisa zvakanyanyisa hallo natsoi muchiona munhu anostadya the bible too much anofamba too much pane munhu ari lazy pakuvereka Tunzanana. Amen. Hello. Amen. Nekuti even Bible richitaura Second Timothy chapter 2 verse 15 rinoti study to show thyself approved unto God. Hello. Yes. Hello. Yes. Study to show thyself. Rava kana kuti nzvera kuti uzviratidze kuti uri munhu akasanangurwa nani halo the moment yauri kurava kana the moment you are studying You are uri kuisa the old information in your mind and the old information is coming out automatically. Hello. Amen. Mandinzwawo. Amen. Saka ndaikumbirawo ne moyo unoda nenyasha dzaMwari kuti dziwanzwe patiri. Hallelujah. Yes. This time ndinoda kuti tese tisimuke. Prayer yatinoda kuti tiite ndeyekuti mwari ndishandurei hallo ndeyekuti mwari nditenderei inini kuti ndibvume shanduko muupenyu hwako hallo kana uchiziva kuti yo marriage yako haina kumira zvakanaka chekutanga don't blame your partner hallo naiwe adamu asi wadya kani muchero wandakakuti usadye hallo makazonendeadamu hmm. mukadzi wamakadii titese mwari ndokuenda kumukadzi mukadzi ndeipi watamba i nyoka hallo mwari baona kuti o oh, ndikaenda panyoka ndikabvunza ndeipi watamba ikai it will be worse the best way kutongoenda nongotemera zvirango zvokumi pai panyoka nditezere saka nyaya iripo kana kuri kunzi your social life yako haina kumira zvakanaka nedzimwe hama hatidi vanonamata chiblame hama mwari hama iyi yakazodai so hallo hallo jesu anoti iwewo usati wabvisa kamuti kari muziso or achitsuro hausi kuona rezidanda remusoravo hallo meaning kuti if your relationship my brother nabosi kana sinomira zvakanaka atisodanamata tichiti
mari dilaina bosi
naenda back to send hello usati wati back to sender first of all tanga wazviongorora iwe tinoona tanga waita se saka nyaya iripo ndeyekuti kana relationship yako nabosi isina kumira zvakanaka tsvaga pauri wrong iwewe kana wapaona pauri wrong that's a sin confess it to god Yes. Yes. kana uchinge waconfessa to god hmm. alawa kuti mwari vakurinduwe yo mind hallo unoshamisika uchidzokera pana bosi iwe usina bova kuti go back to sender kuti una relationship yako na bosi yaright why iwe ndowachinja tunzanana kani boya kusaidi Ukudai ndoda dzemumeriji. Tunzana. Awai ndoda dzemeriji kuno. Tina na magumbo. Ana mamoyo. Ana chihera. Halo. Vanotaura mitumbo yavo. Kana zvinge zvaita Halo. Vanotaura kuti nhasi uchaona ma true colors angu halo halo ukaona yo marriage yako isiri right Eh, chekutanga ndichoreso ini nogora nenyaya yekanziringi yemereri uri one usina murume ndokanzila iyo handikanzila asi kunganana hani kufanira kuti aiwa amai aiwa marwadziso zviwa varume hatizi right kunganana chinhu chokutanga ndinoda kuziva kuti kana baba vari kuenda out ndinoda kuzati why ende hazvina kuziva wai kuna baba azonzi bababa vanhu wavo vanongoita vangochimutorana chiri mharo changu ende uda kubvunza kuti wai iwewe kuitese wai ndi kudaro tisati tatarisa chidanda chiri kuna baba chinonzi kamuti kauswa rina baba kuda zidanda riri mauri kuitese kana

varikuta unzenza ure andidaro handiti baba iva vari wrong handiti asi chinhu chekutanga iwewe ndepapo vo wrong hallo munomboziva here kuti kazhinji mukaenda ndikatonga nyaya dzevanhu varwa one achanga ari correct mumwe ari wrong but mupisa marwong mese that's why muchiona mukarwa mese muti kupolisi zvinonzi faini iwewe neuyu adzorera iyo adzorera kuyaita sei auya zvikurwa chinorwadza zai atanga atiti so so so mese faini mitu funzwanana saka nyaya iripo ndekudai so hatisi kutsveterana weduwe patiri kusimuka pauri kuziva area of your life totanga zvemusiya totanga ndoda kubata maareas aya social life ee eh, wedoe ndobva ndatsanangura inonzi social life totara kushamaridzana neshamwari dzako kunzwanana kana usingagoni kushamaridzana nevamwe why god zvakanaka nevamwe muraini kana ukaona chinhu ichocho chiri kushota chekutanga zvinzvere iwewe where am i wrong titezi kana wapoona kuti wee uri wrong papi confess it to god handiti wakonfesa kuna mwari of what lord transform me mwari ndishandure titeze ndishandurei pakushamwaridzana kwandida neshamwari hallo hapana go back to sender ka hapana go back to sender hallo hapana go back to sender ndika iwewe ndiuri kuita se urikuchinja ndiwe senda wacho ndiwe senda wacho right number two number two iyo ayi yakaita kunyora kunonetsa iyo number two marriage kuroorwa kana kuroora tunzanana kana marriage yako uri kuona kuti pane mahwani ari kuitika mumarriage siyana nekublema baba siyana nekublema mai tinonzwanana zvivhete iwewe mumba unoti pauri umuri vapi kana uri uri kubuda mumba konfesa adhautari yacho kuna mwari hallo tapedza ubva wati lord transform yakajeka ka yes chimwe chii iyo ushumiri wedo inyaya yakakosha tumzanana the moment yatinotadza kudhila nepapapa akuna kuti mbofamba tichienda hallo hakuna tofamba tichienda iyo kuyefa itakabva tikati kuriroma

ko fm onzi fm havashanda uri spirit zvavo ndezvepanyama zvega zvega ko unonzi zioni
zcc akamujaivhiuka chinako inini ndakakura ndiri madzimai bva kuti ndakakatadza handinika nekumwe kukadaro daro saka nyaya iko ndekuti chekutanga zvivheti uone kuti iwewe pauri umuoni papi tiunzana imwe rong unoza tinogona kuyamba pamenisipara yekuti unogona kujoina jesu wakajoina chechi dambudziko hallo yes.

unoyetuka unodzinga jesu kunzwanana saka nyaya iriko ndekudai so joina chechi joina ministry nekuti unoda kristu tunzanana kuti unzi unokwana mune inonzi body of christ of christ of christ handiti ka iyi inobatanidza machurches ese pasi rose mutendi wese anokwana mune inonzi body of christ tinzwana kuti ukwane mubody of christ unofanira kutanga wakwana mune inonzi local church hallo inonzi local church ndomatiri muno rino branch name ndinonzi local church haukwanisi kuti ndikukwana mubody of christ iwe usingakwani mulocal church ndopatokunzwa makuti kunamata imoyo wako hallo ndopatokunzwa uri kunamata chi wakabata chisupa chakunamata moyo wako hallo kushingisana handiti saka nyaya iko ndeyekuti kuti ukwane mubody of christ unofanira kutanga mulocal church ndiyo yatiri kuti ministry wapinda muchechi handiti but pawapinda muchechi Mubvunzo wokutanga ndipe kuti chii chamboita kuti uye ufunge kuti unoda namani chii chamboita kuti uye uti jesu ndauda kushamwaridzana nemi tunzwanana po anonzi mucheka watso oti dii pasi unzi iwo une kudanwa kwandinako kwandoda kuti uite tiri kunzwanana which means kutendeuka kwake inyaya yekuti aifanira kudevelopa ukama hwake namwari aifanira kushamwadzana najesu hallo yes. ukatendeuka nokuda kwokuti baba shumba namai shumba havarumba mavo saka ndaenda kuchechi ikoko musi watinobamurana unoedu unzwanana bhozi aunojoina aunojoina jesu wajoina shuga hallo saka nyaya iripo ndekudai so zvivheti uone kuti pana motive yangu ndeyei kana uine wrong motive confess it to god kana wakonfesa kuna mwari ovoti mwari ndishandurei zvakaoma here zvadana madere chimwe chii imwe ere yavachiya vari formally employed vangani munhu takawanda kugainei hallo formally employed Vamwe vese munozvimirira mega. Alright, pakanaka. Munopinda business. Munoita kunotengesa ma orange. Munotengesa motikari uchidzichinjanisa. Unotengesa ma TV. Unotengesa unotengesa kuziva avakura vanotengesa knowledge tinzwanana saka nomaita kuti unotengesa knowledge kutengesa kwenyu kwamunoita knowledge kushaya kwamunogona kuita macustomers enyu hakudeterminwe nemacustomers acho kunodeterminwa nemi ritese hapana gobe tusendaka hanapasa nachisuro junior iwe ndiwesenda wacho right saka tiri kuti isusu nomatter kuti you're formal employed ndononzi job kana uri business ndowaunoti mushando wemaoko handizi exactly kana une mushando wemaoko customer kana isi kuuya akunoblema economy yenyika first kana mugabe hanzi kana mugabe handizi tanga wazviongorora kuti conduct yangu yandiri kuita nema nemaclient yakamira sei hakuna client inouya kuzodhira nenyaya yebusiness isingade kuona zino rako hallo mumba musingasekwa hamudyiwe sadza tunzanana ukanzi geza tichibonondaazo hallo tikutaura chiwani saka nyaya iko ndeyekuti pauri kudhira uri mubusiness